Социаль ярдәмнәр, яңалыклар, үзгәрешләр белән таныштыру өчен сүзне бирәбез. Ләйсән Индусовна, сезгә рәхим итегез. Республика матди ярдәм күрсәтү бүлеге аша 2021 елда яңа түләүләр кертелмәде. Әмма барлык түләүләр һәр елдагыча индексацияләнде һәм түләүләр бирелми торган законнарыбызга кайбер үзгәрешләр кертелде. Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән түбәнрәк булган балалы гаиләләргә, Уналты яшькә кадәрле балага айлык пособие тулы гаиләле балага 348 сумга, ялгыз ана баласына 918 сумга, алимент түләмәүчеләр һәм хәрби хезмәткәрнең балаларына 519 сумга әйләнде. Күп балалы гаиләләр һәм ятимнәргә юл йөрү акчасы 320 сум, дару алуга айлык пособие акчалары 142 сум булды. Гаилә кереме һәр кешегә яшәү минимумына җитмәсә, өч яшькәчә балага дарулар алу өчен 5 мең сумлык махсус сертификат бирүләр дәвам итә. Бала тудыру йортыннан чыкканда сабый өчен көндәлек кирәк-яраклар тутырылган тартма алу өчен справкалар тоже бирү дәвам итә. Өч чаманнан күбрәк балалы гаиләләр Гаилә кереме һәр кешегә яшәү минимумына җитмәсә, бакча өчен, балалар бакчалары турында сүз бара инде, өчен түләүләргә 100 процент компенсация бирү дәвам итә. Өч ел авыр җирлеген, авыл җирлегендә яшәп, 25 яшькә тикле тапкан беренче балага 50 мең сум, 29 яшькә тикле өченче һәм аннан күбрәк табылган балаларга 100 мең сум бирү дәвам итә. Федераль түләүләргә килгәндә, беренче баласын тапкан, уллыкка алган хатын-кызларга өч ел дәвамында ай саен бирелә торган түләүләр дәвам итә, бу елда мөрәҗәгать итүчеләргә ул 9713 сум булачак. Өч яшьтән алып җиде яше тулган балаларга айлык акчалата түләүләр шулай ук дәвам итә, бу елда мөрәҗәгать итүчеләргә 44856 сум 50 тиен булачак һәм беренче апрельдән безнең бу түләүләргә үзгәрешләр кертелер дип көтелә. 4856 сум, ул 50 процент яшәү минимумының, балаларның яшәү минимумының икенче кварталы 20 нче елның 50 проценты, шуны кешенең доходына карап, 70 процент һәм 100 процентка әйләндерү көтелә. Безнең күп төрле түләүләр өчен документлар җыеп килеп йөрисе юк хәзер, Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша гариза биреп була. 2020 нче елның беренче апреленнән башлап аз керемлек буенча ала торган субсидияләргә һәм беренче баласын тапкан, улып калган хатын-кызларга бирелә торган пособиеләр, путинские выплаталар дип атыйбыз бит инде, безнең автомат рәвештә озайтулар бара, килеп йөриселәре юк, 3 егерме ике туксан җиде телефоны аша шалтыратып тикшерттергә мөмкин. Үзгәрешләр турында. Кабинет Министрының 2020 нче елның унынчы декабрендә 1001 1141 санлы Постановлениесе белән түбәндәге үзгәрешләр келде керде. Гади пенсионерларга айлык уртача кереме 20 мең сумнан 25 мең сумга тикле булган очракта түленә торган 180 сум юл акчасы, айлык, ЕДВ дип атайбыз инде, төшеп калдырылды. Юл акчалары, айлык, бала пособиеләре, компенсацияләре билгеләнгәндә, уртача керем, мөлкәт белән тәэмин итү дәрәҗәсен тикшерүгә, Россия Федерациясе бюджет системасына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлар булу да тикшерелә башлады. Мөрәҗәгать иткәннән соң 90 көн эчендә салымнар җайланса, то есть түләнсә инде, барлык төр выплаталар гариза биргән көннән билгеләнә һәм түләнә башлаячак. Безнең бу айда хәзер 800 дән артык кешенең түләүләре туктатылды. Налоговыйдан выписка белән килеп керде. Кешеләрнең түләнеп бетмәгән налоглары, пенилары күпчелек калган инде ул кешеләрнең. Шул кешеләр шуларны түләп бетергәчтен генә 90 көн бирелә аларга боларны түләп бетерер өчен. Шуннан соңра акчалары бөтен күләмдә чыгачак. 90 көннән соңга калсалар, погасить итергә задолженностьларын, акчалары чыкмаячак. Менә шундый яңалыклар бар. Хәзер тагын әле яңарак кына Забота исемле дәүләт социаль ярдәме һәм хезмәтләр күрсәтүнең яңа форматы барлыкка килде. Анда ярдәм чараларын сайлау процессын автоматлаштыру һәм заявка җибәргәндә автомат рәвештә гариза тутырулар каралган. Забота. Татару сайтына кереп карарга була. Егерме сигезенче гыйнвардан эшли башлады бит инде. Менә хәзер сезнең бөтен хезмәтләр анда күчеп беттеме? Кеше телефоннан гына кереп, анда бөтен үзенә тиешле ярдәмне карый ала бит инде. Менә бүгенге көндә күчеш барамы, ничек? Әйе. Әле җитешмәдем, үзем дә әле кереп карарга аңа. Әле изучениедә гына әле. Әле кереп караганым юк, белмим. Ансын безнең сигез төрле түләү кергән дип укыдым. Әле дальше-дальше өстәп барачакбыз. Выплатларына диелгән.
Бу шул сезнең аша алына торган ярдәмнәр була бит инде. Ярдәмнәр турында, иә.
Менә Партолгостан бирәбез бит инде. Бу шуның бер төре. Шуңа әзрәк җайлаганнар, өстәгәннәр дип аңлыйм инде мин. Менә сиңа ничә яшь? Сораулар бирәләр дә ди, например, сиңа ничә яшь, балаңа ничә яшь, шундый-шундый кешеләргә. Һәм ул язып чыгара, менә сезгә менә шундый-шундый выплатлар каралган дип. Просто теге сорауларга төгәл җавап бирергә кирәк, ди. Ишеннән соң заявлениеләр тутырганда бу үзе автоматически тутырып та бирә, ди. Әле моның моның белән файдаланган кешеләр дә бар. Бер сумга хәтле бурычлары булган кешеләрнең дә выплаталары туктатылды. Шул бурычларны түләмичә, түләүләр дәвам итмәячәк. Күп кеше белми, хәбәрдар түгел. Шуңа эшсез калган һәм эшкә урнашырга теләгән кешеләргә обязательно безгә мөрәҗәгать итсеннәр иде. Без ничек тә теге юлларын күрсәтер идек. Ярдәм итәсе килә кешегә. Дүрт ай бит инде кырык мең дигән сүз. Кырык меңнән артыграк дигән сүз. Менә ниндирәк эшләргә урнаштырылалар бу кешеләр, нинди төр эшләргә? Любой.
Аның ограничениесе юк. Даже ИПларга урнаштыра алалар. Эшкә официально урнашу кирәк инде. Официально эшкә урнашкан очракта любой кешегә. Без инде менә яңа уку бетереп кайткан кешеләргә ярдәм итәргә әзер инде. Алар югары белемле булсалар да, менә сезгә мөрәҗәгать итәләр икән, сез аларны урнаштырасыз. Аларның керемнәре юк бит инде. Уку бетереп кенә кайталар, аларның керемнәре юк. Без аларга запросто, менә узган ел гимназиягә кайттылар ике кыз. Тагын нигә балалар бакчаларына урнаштырдык, шулай ярдәм итү. Аларның доходлары булмый һәм теге совместно не проживает әтиләре белән дигән справка алабыз да инде без, яздыртабыз да. Былтыр безнең обучение бар бит инде, быел обучение төшеп калды, менә шушы ни үз эшен башлаучылар өчен бер миллион алты йөз илле мең сум каралган. Без инде уйлап торабыз, быел, хәзер әле бүгенге көнгә мөрәҗәгать итүчеләр юк. Үз эшен башлап җибәргән менә тәкъдим итергә уйлыйбыз инде башка районнар белән дә киңәшләшеп, например, апрель аенда чеби алулар башлана бит инде. Бер гаилә килеп кызыксынып китте, 75 меңгә каз алсак дип. Аз алсак, алар үстерәләр бит инде аны, реализовать та алалар, коптить та алалар. Без инде ярдәм, киңәш итмәкче булабыз. Чеби алып та бит инде 75 меңгә бик күпне алып була. Эшсез кешеләргә, даже эшле кешегә дә, үз мәшгульлек эшләп, аны дополнительно кертем кертә ала бит инде ул. Менә шул үзмәшгульлек кә алып буламы? Була, була, була, әйе. Сезгә мөрәҗәгать итә. Әйе. Эшләп торган кеше дә үзмәшгульлек, даже зарплатасы әзрәк була икән, дополнительный подработка өчен дә без бирә алабыз. Үзләренең доходларын арттыру өчен. Монда ничә яшьтән файдаланырга мөмкин? Мәктәп укучылары да? Юк, унсигез яшьтән.
Унсигез яшьтән.
Әле аңа шулдыр кебек сораулар юк. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм шуны
узган ел бит инде 10 меңдә 85 сумак түләй идерек. Быел 10 мең 294 сум бу түләүнең. Әз генә артты.